Bonġu tfal, nilqawkom għal storja oħra magħna. Illum għandi naqra affarijiet qudiemi mhux ħażin jiena, x'għandi hawnhekk? Ikel? Hmm, kollha imma huma affarijiet tal-ikel dawn. Xem tal-ikel, hija naraw daqsxejn x'għandna tal-ikel. Ngħidu li x'ħobża iżed veru ħobż hija, imma x'ħanina. Ħanina, x'għandna iżjed tal-ikel? Pudina tan-nanna tajba, biċċatina. Hi x'inhija din? Mandolin, għan affarijiet oħrajn tal-ikel? O torsina. O torsina. Mela kemm għandna affarijiet tal-ikel? Tridx inħarsu daqsxejn ħana rodduhom. Għandna waħda, tnejn, tlieta, erba, ħamsa. Tajjeb, mela għandna ħames affarijiet tal-ikel. L-affarijiet l-oħra nikluhom? Le, x'għandna l-affarijiet l-oħra? U ċċarina. M'għandux x'jaqsam il-ktieb. M'għandux x'jaqsam l-arloġġ. U Katrina, hmm, fejn insibuhom dawn l-oġġetti għalkemm ma nikluhomx? Ġewwa. Ġewwa d-dar, imma f'liema kamra partikolarment insibuhom? Fil-kċina, hux veru? Nużawhom biex nieklu. Per eżempju, aħna nistgħu nagħmlu il-pudina fuq il-plattina, hux vera? Issa jiena naħseb illi Ġulja, Lynn u Adrian waqt li kienu qegħdin jgħidulna l-affarijiet x'inhuma, ma kinux naħseb attenti ħafna, intom indunajtu? Jiena indunajt. X'intu ngħid inti? Li wara
dan kollha hemm il-qiegħma. Umm, ndunajtu intom illi l-kliem kollha jispiċċaw f'dak l-istess ħoss, Ina? X'ngħidulhom dawn il-kliem li kollha jispiċċaw bl-istess ħoss? Ngħidu illi huma kliem illi jirrimaw. Iva, infatti jara Ġulja Lin irrimarkatilna xi ħaġa li għandna fil-faċċata tal-ktieb, għandna isem, Kelina. Għalhekk ngħiduhom wara xulxin. Tinnutaw illi jirrimaw, ħa nerġgħu ngħiduhom, ħa nibda mill-isem jiena. Kelina, Panina, kuċċarina, sufarina, tursina, plattina, pudina, għaġina, vetrina, mandolina, sikkina. Indunajtu issa? Hm? Dawk huma kliem illi jirrimaw, eh? Kliem illi jirrimaw. Hm. Stajt għalfejn ġibthom jiena, x'għandhom x'jaqsmu llum? Għall-ktieb. Għall-ktieb. Ejja ħanħarsu daqsxejn lejn il-faċċata tal-ktieb. X'għandna hawnhekk? Tirkellina, niprattina u nimla. Hmm, nimla tirrima ma l-klim l-oħra kellina, tirrima ma le, ux, le, ma tirrimax. Ma tispiċċax bina bħall-oħrajn, tajjeb. Mela, Kif għedna, fit-titlu tal-ktieb għandna Kelina, imma huwa Kelina biss l-isem tal-ktieb? X'ismu l-ktieb? In-nemel ta' Kelina għandha n-nemel din. Tħobbuhom in-nemel intom? Kulna li kell. Ejjew għadduna biċċa biċċa ftit ftit. U normalment xi jekk qattu attenti taraw minn hemm li ġorru ftit ftit li kell jimxu serbut wara xulxin u jieħdu li kell għal ġol ħofra tagħhom jaħsnu li kell. Toqgħod attenta ġieli ta' qatt ma rajna bħal din. L-illustratriċi hawnhekk iddeċidiet li tirrappreżenta n-nemla b'dan il-mod. Imma talba u l-wodri konna għajna memja sajra tiġġor memja mietet kbira. Jista' jkun ukoll iva jista' jkun iġorru lil xulxin. Jekk ikunu fl-ambjent naturali importanti eh li nemel inħalluhom bi kwietom tajjeb, inħalluhom jgħixu mhux ħajdejquna dment li qegħdin fl-ambjent naturali tagħhom M'għandniex għalfejn inlejquhom. Ekku, narawhom biss, noqogħdu nis nosservaw kemm jaħdmu bil-għaqal, eh? Wara xulxin, jimxu serbut wara xulxin, veru? Som soldati. Som soldati, veru. U għahnek konna nimxu meta marru barra mill-klassi. Iva, ġieli nserri tajtkom għaddejjin veru. U x'qed naraw allura fil-faċċata tal-ktieb mela? Fuq dik il- Lejna l-plattina u l-nembla. U fuq dik il-plattina hemm xi ikel? Le, ma sa għadduha l-nembla. Tajt in-nemla, infatti jekk tinnutaw hawn naqa' naqra frak hawnhekk. Tajt in-nemla ger ġarret kollox. Iva, jekk jekk kollox

Hawnhekk mad-dawra ara bħala bordura u għandna wkoll ħafna nemel differenti hawnhekk. U fuq hemm nemel jaqbad ħobsa li għandna. Qed iġorru lek l-affarijiet. Forsi ma tantx jiġru, imma qegħdin iġorru l-affarijiet. Tajjeb. Mela, parti t-titlu tal-ktieb għandna xi ftit kliem ieħor hawn wisfer. Dimek. u Tania Muscat. Dawk huma l-awturi ta' dan il-ktieb li kitbulna l-ktieb.
L-illustratriċi hija Sue Flask. Mela l-istampi dan ġitomna Sue Flask. Tajjeb, ħandawar fuq wara jiena. Għaxetta!
Qabel ma nħarsu lejn il-ħarsetta, ejja naraw daqsxejn x'għandna hawnhekk. Il-klatina, il-ħobża. Il x'ngħidula hawnhekk? Il-panina. Il-suparina. Il-kudina. Il-kuċċarina.
Il-ħaġina. L-ħaġina da fuq il-kuċċarina tagħna naqra kbira. Però. Wara jaqaw it-tana, ekku l-vetrina kbira tkun aħna tana żgħira ma ġibniex vetrina kbira ta' veru tana tal-lum. Mhux se nġorru l-vetrina, ġibna waħda tal-lum aħna. Ekku, però wara jekk tinnotaw il-vetrina wkoll hawnhekk għal kemm medix Kollha fuq il-plattina, għandna kważi kollox fuq il-plattina barra l-vetrina. Tajjeb? Aħna tagħna din hawnhekk il-mifruxin mhux fuq xulxin bħal medin fuq wara ta' dan it-tiet. Tajjeb. Ħanaqra il-ħarsetta jiena issa. Xi ġrala kelina Hekk kif daħlet fil-kċina. U x'sar? Missu farina, il-kuċċarina, is-sikkina, il-mandolina, il-panina, il-plattina, l-għaġina, it-tulsina, il-pudina u l-vetrina. Dawn l-affarijiet kollha donnhom ġaralhom xi ħaġa Hm, tgħid xiex? Seta' ġralhom dawn l-affarijiet kollha? Għax kienu jikluhom. Tgħid. U marru ġo toqba ta' Jidduhom ġo toqba ġo taħt l-art, eh, fil-ħamrija. Eh, hawnhekk jew hawnhekk. Hawnhekk ikollna iva fil-ġnina, raġili rajna x'in hemm la hawnhekk. Tajjeb inħalluhom jgħixu bi kwietwa, mhux vera. Tridux nibdew nħarsu lejn il-ktieb. Mela, x'ħa tagħżel Audrey Ann inti biex tkun tista' ilbidna l-paġni? Il-vetrina. Idejk il-vetrina u inti Ġulja Len. Sofarina naqa' żgħira. Nfakkarkom ħaġa ħna hawnhekk għandna sofarina u sikkina. Però għax jiena magħhom eh, aħna ma nilagħbux dawn l-affarijiet, ġifieri ħanużawhom għall-istorja u se noqogħdu attenti. Tajjeb, kull kuċċarina Ġulja Len, tajjeb, mela Ġulja Len u Adrian għażlu żewġ affarijiet. Aħna, imma s-sikkina taqta' u din twiġġon. Għax tieħu n-nar, mela dawk ma nilagħbux bihom tajjeb. Ma tibqiex tixgħadha l-kaxxa tagħha. Ekku, eh, ma ġibnijiex m'għandix nambija għax aħna safarina biss għandna bżonn u jisa tkunu tafu għalfejn. Però nfakkarkom li dawn mhumiex affarijiet tal-logħob, ġifieri ma nilagħbux bihom. Aħna ġibnihom biss biex narawhom u wara ħanerfgħuhom mhumiex ħajilagħbu bihom. Min għandha

Ekku, għandna kelma oħra mela, tispiċċa bl-istess post, ina, bħal klattina, kċina, kelina, kollha jirrimaw, tajjeb, mela għandna kelma oħra bravi. Kelina ġiet mix-xirja hija tagħmel xirja kbira u n-nar ta' sibt. Kelina daħlet fil-kċina biex tpoġġi l-affarijiet f'posthom. Hija sejra l-quddies tas-sitta. Naħseb hekk tagħmlu intom wara li tagħmlu x-xilja, tmorru ħa tpoġġu l-affarijiet posthom hux veru ma tħalluhomx jiġru fuq il-bank tal-kċina. Kienet se tagħmel kelina. Mhux li ħallu nofs tal-għaj. Le, le, nerfgħu u nagħmluhom f'posthom fil-kċina. Issa, kif qegħdin taraw hawnhekk, Għandna arloġġ. Issa aħna llum iddeċidejna illi nġibu arloġġ ukoll magħna. Aħna sibna ktieb illi għandu arloġġ miegħu. Mhux ħa naqraw l-istorja ta' dan il-ktieb, però ħa nużaw, għax ħa naqraw dak, però ħa nużaw l-arloġġ tiegħu. Għax dan tal-arloġġ huwa ukoll l-istess. Ekku, l-arloġġ huwa l-istess. Jiġifieri intom tistgħu tagħmlu bħalna, issibu xi arloġġ illi għandkom ma' xi ktieb ieħor u tużaw lilu bħalma ħa nagħmlu aħna. Jew
xi Xi ħaġa ta' għandu arloġġ. Imma min m'għandux, ikollu pereżempju xi arloġġ ma' ktieb, jista' jużah mhux għal ma' dak il-ktieb biss, imma jużah għal ma' kotba oħra biex b'hekk dejjem jitgħallem il-ħin.
Imma l-arloġġ biss, imma ġo saħaħra biss. Mela, ħa nibda minnek issa, trix tirranġalna l-arloġġ bħall-arloġġ ta' Kelina? Ħares naqra lejh. Hija qalet illi sejra għall-quddies tas-sitta imma għadhom mhumiex is-sitta eżatt. Mela ejja ħa nirranġaw. Ibża' xi ġbor. Għamilha fuq il-mejda lista. Mela, hi qalet illi sejra l-quddiesa tas-sitta mela għadhom mhumiex is-sitta, kważi s-sitta, isa kważi s-sitta. Hmm, oriju lna dal xejn. Tajjeb, mela dak ngħidu li huwa is-sitta neqsin ħamsa. Hm? X'taħsbu għandha ħin biżejjed biex tasal il-knisja u tkun fil-ħin għal qudiesa? Għax qudiesa fis-sitta, nispera ma toqgħodx il-bot mill-knisja jien, eh? Nispera ma toqgħodx il-bot. Tajjeb, mela huma bħalissa sitta u ħamsa fadlilha ħames minuti biex tibda l-quddiesa. Ġulja Lynn fidejk. Sadattant oġġi jen lilek ħanatik l-arloġ biex terġa' tirranġalna l-ħin. Ħalli ġdan, eh, ħares sewwa lejk sadattant, ħalli tirranġalna l-arloġ. U jiena ħanaqra. Bil-kċina daħal in-nemlu ta' sura Ejja ħa nżarma kull mawl. Ħa nieħu issu farina. In-nemlu sejjer minn hemm għal hawn. Illa xi mill-ewwel ħaġa li ħadha Issu farina.
X'għam biha, eh? X'għam biha su farina dan in-nemlu? Affessarna kull mawl. Żarma kollox ħajjieħu mela mhux affarijiet ta' ikel biss qisu anka su farina. X'kien sar Adrian? Orihulna ftit. Eh, laħqu għaddew 20 minuta mela mill-ewwel law, issa saru is-sitta u kwart. Kelina fej qiegħda?
Il-quddiesa.
Mela nemmlu, issa bdiet il-quddiesa la sitta u kwart, mela nemmlu għal qalbu eh, Għax la m'hemmx kellina, jista' jagħmel li jrid, eh, għax ħadd m'qed jarah. Ħa niġu għalija, ħa niġu għalija. Kull ktieb Ġulja li minti sadattan eh, ħalli tirranġalna l-arloġġ sa ma jiena naqra. Ċelina mela fuq il-mejda telfeċ. U ranġalna l-arloġġ inti. Iċ-Ċina daħlet in-nemla ta' rixu. Ejja ħa nżarma kull m'hawn, ħa nieħu l-kuċċarina. In-nemla sejra minn hemm għal hawn. Din istess eh, nemla tal-ewwel Emmla oħra, eh, emmla oħra. L-ewwel kellna n-nemlu. Iva, dan nemlu kien biż-żarbun, il-nemlu ta' sura għandu żarbun saqajh. Għajdal, mela n-nemla ta' sura ta' rixu. Għaliex daw għandhomx u daw għandhom. Tnejn mistaqajn biss għandhom iż-żarbin tajjeb. Mela, u nemla tal-lixu għandha fjura, eh, u li jibsa l-fardax. Xħadet din, xħadet? Il? Kuċċarina. Kuċċarina. U xħin sar issa? Xħin sar ġurnalin? U nofs, is-sitta u nofs. Mela mill-ewwel law, kemm għadda ħin? Għaddiet kwarta, mistax-il minuta, għadha għaddejja l-quddiesa tgħid. Naħseb la Mikelina mhux hemm, naħseb għadha għaddejja l-quddiesa. Diġà ilha nofsi għaddejja l-quddiesa la bdiet fis-sitta, speraw li ddum naqra oħra, għax inkella tiġi u ssib in-nemel fil-kċina. Ejja ħanqalbu. L-istess din tajt nemla jew xi nemla oħra? Nemla oħra? Għaddeħu stakkejna laħħa. Id-dubled din ħana raw daqxej minni. Bil-kċina daħlet in-nemla ta' ċeċa.

Mela l-għemla ta' ċeċa ħadet is-sikkina, tajt se tagħmel bis-sikkina din? U tuffarju. U ħanara dan ġajtulna l-ħin. Le, ma naħsibx aħjar tgħinha ftit Ġulja le inti. Ejna ftit. Għaddit kwarta mill-ewwel lawn. Eh, għaddiet kwarta mill-ewwel lawn. Mela saru is-seba' neqsin kwart, eh? Jaddew saru s-seba' neqsin kwart, l-arloġġ irranġajnieh. Daqt is-seba', eh? Daqt is-seba' nispera li ddum naqra iktar il-qudiem sajjin. Sissa waslet kelina?
Le, le, le. Għada ma ġietx. Fil-kċina ta' Ħal in-Nemlu ta' Bigu, Ejja ħa nżarma kull m'hawn, ħa nieħu l-mandolina. In-Nemlu sejjer minn hemm għal hawn, x'ħa Adrian mela? In-nemlu tabidu il? Għamilja. Il-ma? Mandolina. Il-mandolina, mm, għal-mandolina. Innutajtu li dan huwa l-ewwel oġġett ta' ikel li ħadu. Mm. Ċknija, għandhom xi jiklu issa, għandhom biex jqaxxruha tajt. Mis-sikkina jekk iridu, eh, għandha mis-sikkina. Seba. Saru seba, kemm ilha li bdiet il-quddiesa? Sitta kellha tibda, mela ilha sija li bdiet il-quddiesa. Waslet biex tiġi jien. Le. Le. Sejra x'imkien ieħor wara Kelina tgħid. Fejn sejra tgħid Kelina? Tixtri xi ħaġa oħra? Min jaf, min jaf. Ejja ħan qalbu l-paġna. Dak irranġajtulna l-ħin inti l-ewwel bil-ħaq. Irranġajtuh l-estate tajjeb. Le? Għax hija xi taraħ tajjeb għalhekk ta'. Is-seba u li jurna mela jis qabel ma nqalbu. Ħan qalbu fil-ruħ fil-kien. U ħan qalbu l-paċi u drijen mela. Hmm, darranġa l-ħin. Sadazzan sa ma jina naqra ħanara u jina u issa. Biċċina daħlet in-nemla ta' kama. Ejja ħa nżarr ma' kull m'hawn, ħa nieħu l-panina, in-nemla sejra minn hemm għal hawn. X'ħadet in-nemla ta' kama? Il-panina. Hmm. Seb għandhom jiena biex jaqsmu għal panina diġa xħadu s-sikkina, ux? Xħin sar issa Adrian? Tajjeb, is-sebgħa u kwart għaddiet kwart oħra mill-ewwel law u ġiet nemla oħra, din in-nemla rawha, libsa l-kuruna fuq rasha. Insa ħej. Nemla għandna miktub, eh, nemla naħseb qed trid tagħmilha ta' prinċipessa jew ta' xi reġina din. Tajjeb, mela, l-arloġġ imur għand min imissu u ħankompli naqra jien. Fil-kċina ta' Ħal in-Nemlu ta' Fulu, Ejja ħa nsarma' kull m'hawn, ħa nieħu l-plattina, In-Nemlu sejjer minn hemm għal hawn, X'ħa għodri hemm, x'ħa? Il-plattina.

Tajjeb laħqet għaddiet kwarta oħra saru is-sebgħa u nofs. Ħanaqilbu l-paġna fil-vetrina hawn. Hmm, irranġanna l-arlott sadattant Audrey Ann inti. X'għandha fajnejha din in-nemla? Il-nuċċari. Il-nuċċari din in-nemla? Ħanaraw. Fiċ-ċina daħlet in-nemla ta' nagħtu. U ħabbtet. Ħa naqra, ħa naqra. Ejja ħa nżarma kull m'hawn. Ħa nieħu l-għaġina. In-nemla sejra minn hemm għal hawn. Se tagħmel biha din l-għaġina. Eh, ma ma tistax tikolha hekk. Trid bil-fors.

Fuq il-bank tal-bġina, l-għaġina kienet sħiħa, Pelinek ħallietha. Però issa li ġiet in-nemla ta' nagħtu, qatgħet biċċa minnha rawha u dil-għaġina bdiet tiċkien. Irranġajnih l-arrott sadattant. Għinha ftit, Ġulja Lynn inti, għinha ftit. Insar. It's minja neqsin kwart. Dej il-ħin ġmielu. E waslet kelina. Għada le. Nalla xi ssib dan nemel kollu dolċina kieku. Ħana raw. Fil-kċina daħlet in-nemla ta' Gazi. Ejja ħa nżarma kull m'hawn. Ħa nieħu werqa tursina. In-nemla sejra minn hemm għal hawn. X'ħadet Adrienne mela in-nemla ta' Gazi? Tursina. Ħadet werqa tursina. Hmm, se tagħmel biha tgħid, eh? Intom x'tagħmlu biha kieku werqa tursina? Jiena kieku U tagħmlu xi froġa tajba, eh, bit-tursina. Tajjeb, ejja ħanqalbu. Min imis il-ħin, il-ħin qabel xejn, x'ħin sar Ġulja lil? Saru? Saru tminja, mela kemm għadda ħin minn x'ħin ħarġet, minn x'ħin bdiet il-quddiesa? Ilu sitta, x'ħin bdiet il-quddiesa? Seba, It-tmienja, mela kemm għadda ħin? Iva, għaddew satejn, eh, laħqu għaddew satejn. Għada ma ġietx, għada ma ġietx. Hmm. Hawnhekk hawn xi ħadd iħobb il-ħelu jisu, hawn xi ħadd iħobb il-ħelu. Hmm? Għandha fuq rasa din in-nemla, nemlu. Il-kappell ta' x'tamin il-kappell?
Il-kappell tal-kok. Il-kappell tal-kok xi ħadd iħoffi sajjar naħseb. Fil-ċina. Fil-ċina daħal in-nemlu ta' xaku. Ejja ħanżar ma' kull mawn. Ħaniħu l-pudina. In-nemlu sejjer minn hemm għal hawn. X'ħa mela n-nemlu ta' xagħku? Il-pudina. Il-pudina tan-nanna tajba ħafna, eh? U x'ħin sar allura, x'ħin sar? Irranġajtuhulna l-arloġġ. Għaddiet kwarta. Ejna ftit, Ġulja lil inti, ejna ftit. Tajjeb, orihulna. Għaddiet kwart oħra, mela saru it-tmienja u kwart. Tajjeb, saru t-tmienja u kwart. U hawnhekk tlibna. Ma baktar tieklu minn daw. Mhm. Qed jieklu. Nkomplu ta' kemm hawn hemmx waħda din. Tajt, ħanaraw. Ejja, ġew il-kop. Fil-ċina, daħal in-nemlu ta' ħefu. Ejja ħa nżarr ma' kull m'hawn. Ħa nieħu l-vetrina. In-nemlu sejjer minn hemm għal hawn. Waħda li anke l-vetrina ħadu hemm. Għax la ċaqlaq il-vetrina li kienet probabbilment bħal tagħna mimlija platti. U skutelli, ta' waqqa xi skutella hawnhekk x'kien kienet iġorra? Hawn, kiser daw. Kiser xi skutella ra minn ġol vetrina. Issa dik x'jambuha dan nemel, eh? Taħsbu x'se jagħmlu biha din vetrina? Forsi jarmuha. Jarmuha għalhekk ħa joħduha biex jarmuha. Għaxar metru ħajsarma kolma. Ħajsarmaw il-kċina u veru ħajsarma wara kemm ilhom iġorru affarijiet, eh? Imma nixtieq inkun naf x'jambuha huma din il-vetrina. Eħ, u u l-affarijiet kollha. Forsi min jaf, u x'ħa jagħmlu dawn l-affarijiet kollha ġol-vetrina? Min jaf. Urina l-ħin inti, Ġulja Lynn. X'ħin sar? Kważi.
It-tmienja u? Sitta.
It-tmienja u nofs, eh, it-tmienja u nofs. Għaddej il-ħin, Kelina waslet? Le. Da le, subaħjar tasal, għax ħajamlu dizastru ġoċċina taħħa daw, x'taħsbu? Ejja ħankomplu nqalbu. Ejja ħankomplu nqalbu. Tal-ħalajlanġa l-arloġġ inti Adrian tal-attant. Elina, daħlet fil-kċina. X'sar? Missu farina u mill-kuċċarina, mis-sukkina, mill-mandolina, mill-panina, mill-plattina, mill-laġina, mill-werqa tripsina, mill-pudina, mill-vetrina. Intom tafu x'sar minnhom? X'sar minnhom, eh? X'sar Il-nemel kaxkru kollox. Taħsbu l-indunat kelina issa li kaxkru kollox il-nemel, eh? Għaddit għal xi nemla minnhom? Hux l-aħħar nemla din, in-nemlu ta' ħefu, eh, hux l-aħħar waħda. Laħqet ġiet fil-ħin u rat għaddit għal din in-nemla ġġorr il-vetrina. X'kien sar issa? Id-disa neqsin kwart, id-disa neqsin kwart, eh, għaraw daqxejn, saru id-disa neqsin kwart. Għaxi damet naqra u koll, eh, damet naqra. Laħqu għamlu ħerba fil-kċina tagħha. Hawnhekk. Hu Mercedes flok aħmar. Ekku. Bil-forma sira bħalna. Tajjeb. Issa hawnhekk tfal araw daqsxejn. Għandna iċ-ċiklu tal-ħajja tan-nemel jekk tidħlu fuq l-internet isibu isibu ħafna attivitajiet marbutin maċ-ċiklu ta' ħajjiet ta' diversi kreaturi. Hawnhekk illum aħna għandna iċ-ċiklu tal-ħajja tan-nemel. Mela, kif qegħdin naraw, l-ewwel qed nibdew mill-bajd. Mela l-ewwel ikollna l-bajd. Wara l-bajd isir larva. Imbagħad ikollna l-fosqa jew il-pupa, nistgħu nużaw iż-żewġ kelmiet. Imbagħad ikollna n-nemmlu. Meta jikber in-nemmlu jerġa' jkollna l-bajd u dak huwa ċ-ċiklu tal-ħajja. Il-ħajja tibqa' għaddejja. Tajjeb, x'ġerilkom minn dar ktieb għoġobkom? Kustum, so, hemm xi biċċa li l-iktar għoġbitkom? Meta għabdet u nammu. L-aħħar biċċa mela meta ġiet il-kelina, inti di, jiena ta' flima li iktar biċċa għoġbitni. Meta ġiet il-nemra u ħadet il-pudina, għax jiena nħobba ħafna l-pudina. Tum tħobbuha? Tajjeb, issa jiena ħa nagħlaq il-ktieb. Issa xogħolkom huwa illi tpoġġuli l-affarijiet wara xulxin. U intom provaw magħna, ma nistgħux niftuħ il-ktieb, ħa noqogħdu fuq il-memorja. Ħa tpoġġuli l-affarijiet wara xulxin. Mela flimkien ħa tiddeċidu li ma ħadu l-ewwel, li ma ħadu t-tieni, t-tielet, ir-raba' u l-kumplament. F'idejkom! Minn xiex bdejna? Ħa nħalli f'idejkom, għamluhom li wara xulxin, hekk. Mhux fuq xulxin, wara xulxin. Minn xiex bdejna? Liema kienet l-ewwel nemla li ħadet xi ħaġa? X'ħadet?
Is-sufarina. Mela wara xulxin, għamluhom wara xulxin. Imbagħad wara s-sufarina x'kien hemm? Sikkina kien hemm wara sufarina. Aħsbu ftit. Attenta suq għalik is-sikkina ġurja. Isa, inti aħseb ftit ukoll, Isa. Taqbel ma' Julia Lynn li l-ewwel is-sufarina panina? Għamluha wara xulxin, provaw, sabat niċċekjaw. Għanaraw kemm tiftakru, intom tiftakru x'kien hemm l-ewwel is-sufarina vera kien hemm. Hawnhekk. Ġenta l-sikkina. Feċina fiħa tamila inti? L-axħar net. Ek taħsbu, ek tajjeb. Poġġi bil-qeda ħan iċċekjaw mal-ktir, mela intom x'taħsbu? Poġġewhom tajjeb wara xulxin? Eh, għamel bidla tal-axħar jisa Ġulja Lin. Konvinti, tridu tbidlu xi ħaġa, jew ħatħallu kollox kif inhu. Għajna nbidlu sal-axħar għaw. Konvinti l-esti? Ek taħsbu? Għadhom ma d-deċidew xaw? Għajna, għajna, għajna, Le, xi tbiddel kieku? Waqgħet is-sufarina jaqa' u. Ma ġara xejn, imma nafu li s-sufarina mela poġġejtuha fl-ewwel post, hux vera? Ejja ħa niċċekjaw mal-ktieb hux veru. Mela hawnhekk kien għandna lil Kelina fil-kċina, ma kienx hawn.

Tajjeb għamilna mela is-sikkina fuq il-mejda. Mela l-mandolina kien imiss hemmhekk, eh, il-mandolina ħankomplu naraw. X'kellna mbagħad? Il-panina u mbagħad il-plattina. Mela hawnhekk kellna naqra tal-inkwiet. Ma ġara xejn.

Wara l-plattina x'kien hemm? Plattina mbagħad it-torsina.
Tangu issa tajjeb issa? Mela u l-ġina u l-pilsina. Imbagħad il-pudina. Imbagħad il-pudina u fl-aħħar kellna Il-vetrina, tajjeb. Ovvjament jekk nerġgħu nilagħbu naħseb li issa joqogħdu ħafna iżjed attenti u issa naħseb illi kieku jġibuha tajba mal-ewwel. Tistgħu tkomplu tilagħbu magħna, pruvaw poġġu l-affarijiet wara xulxin skont l-istorja, tajjeb, u nistedinkom biex terġgħu tkunu magħna darba oħra. Infakkarkom li dawn is-sejjer huma miġjuba lilkom il-Kunsill Lokali ta' Ħalsatu flimkien mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu